Yawa jatelo. Eh, aina nyo wuoyi matin. Eh, ala- alal na. Ah, ah, an antiere. Eh, nasabiro ka ba- bang' ndalo adek pok nanwang'i ga. Isamiro ka mar ndalo adek moluwore. Eh, Ok iyuda. pok nanwang'i. Ano wada wan kaka jotelo ing'e ni samoro wabedo gi buche mang'eny. Oh. Koro samoro wadhi dhi e bura sama tin bende wachako wadhi kama chielo. sama tin bende idwaro wak assembly koro Eh. ineno ka weche mag bedo jatelo Mm. nyalo mi ichapni mang'eny ahinya ahinya Oh, tie to antie ah, mano ber. kamano To nabiro manyi ka. ibiro Abiro. aa arwaki pacho Ahero kamano. arwaki pacho ok ine ka chieng' rieny malich Chieng' koro awacho orieny. ni aa we aywe tiponi matin Eh, nikech kar gimoro saa aboro ka eh, adwa ni mondo mi aring adhi ane assembly ka speaker ogochona Eh. bora ni mondo mwadhi wabed e e bura moro kanyo matin Ah, mondo wang'i kaka county marwa ni eh, weche nyalo bedo mayot ok ine ka sani weche tek kaluwore gi oh, weche mag eh, budget eh, koro wadwa ni mondo mi wang'i kaka weche mag county wani wanyalo loso an kaka MCA ka Otera gi spika mara. Eh. Kamano wuora. Ah, mano ber. Arwaki dalana kama thoth. Ero kamano. To in ok ang'e iwuoyi matin? An an wuod Doka Pius. Oh, in wuod Doka Pius? Eh. Oh. Eh. Eh, Pius ma wuonu ng'eno osiepna. Ah. Pius ma wuonu wago go pira. Eh. Mano higa mar praboro gachiel. Ai. Wiya okane wil to nokia Kiswahili ming'e ni klas. Eh. An ema natemo puonje Kiswahili. Oswayo norach e nyowuoyo. Ok ang'e ni sani to di- odhi kodu nade kata mana goswayo dala kanyo. Asato dhi maber. To ungima maber. Wangima. Erokamano. Wan be wadhache alwora. Ah, mano ber. E, to wach mane? Wach mane ma intiere godo wuora mondo awinj ane wachni? Wach ma an godo jatelo. Ya, An gi wach na asabedo ka chandora. isebedo kichandori. Eh, to Ehe. N- an gi nyithindo ywak kuoma nyithindo ywak kuomi dhako- ehe dhako mbo moko kuoma dhano dhako bende omoko kuomi tich be aonge godo emomiyo abiro iri ka imaye na kamoro matisa nwang'e ionge tich Eh, yes eh, koro idwa ni mondo mi amiyi tich eh, oh. koro iwinjo wuoyi matin eh, ok in ema nichung' koda motegno kinde mag siasa ka eh, okine mane itiyo gi secu- top security mara ni en Eh. to kae duog ilalna kure ma ok aseneni ka bang' muda malach Ila- duog ilalna Alal ne wach diere moko ka wuonwa ne tha- ne theko ga dala kanyo. notheko nade dende ne lit Dende ne lit. o ni- koro numanyo kod weche mag thieth Eh. ana wada piny masani to bende tuoche ng'eny ok diwachi Eh. kamano koro iwinjo wuoyi matin Awinji. o wuonu chwanya Eh. kendo kinda gi wuonu ok osebedo maber kata matin. Oh. Ma miyo kiwacho ni in wuod jokapiu Eh. to wachni ochando pacha ahinya nikech kinde mana dwaro piny Eh. wuonu ni ema ne dinona weche te ming'e ni kura magwenka Eh. wuonu okethona mang'eny kabisa Mos. manaom nadhi nayawo mbele ka to wuonu chak dino na dina narom naom naporo Eh. wuonu dino na dina naom naporo ot wuonu dino na dina mana gi weche moko matindo tindo tindo tindo tindo mag agweng' mag aloyi Ai. wuonu nu ng'a marach pius ng'a marach Eh, ok, gima pius pok wuonu ang'eyo. kendo ing'e ni ng'icha wacho nadhi mi tich maduong' kabisa e kaonti ka kendo nago kwan moro kodi maber wuod pius Eh, to wuonu okethoni eh, yawa. wuonuno Eh. wuonuno mise- mu- musaliti Hey, wuonuno musaliti ka, marach kabisa ma koro wuonwa ketna tich manade ni yawa. be ing'e ni wuonu nyiche dwa maka kinde moko ka kinde mana dwaro piny kinde mana go siasa ma bedo na mca e area ka Hey, ochwanyo wuonu marach Wuonu nyiche dwa maka ma nikech wach barup lowo mana nyiewo ka eka auchiel. Oh. Nyichi ng'eno dhi ir wuon lobno Eh. modhi ogo sidindi kuno. Odhi oketo weche obedo matek serious ka gichwalo wach ni mondo mi tera eh, ka polis. Hey, mos. Ma awe bedo gi pesa Eh. kata awe bedo gi rieko. rieko na ema nogola oko e wachno Eh, agoni mos. nikech barup loni ng'eno osechanda Eh, to niche gidwa lokore e lobno ai. koro katemo mondo mi ago koni mondo ago koni mondo ago koni Eh, to babu unen ka- kawa man ni an jakuo wana penj ang'ama jatelo malik kama chalo kama nya kwalo loye ka auchiel kende ok inyal. Kodi winjo wuoyi matin. Eh. Ok anyal konyi nikech wuonu ng'ama rach. Koro gi- gimitim Eh. dog dada Eh. adhi gochoni. Koso in gi wach moro minyakona tokeno. Onge wach ya jatelo. Wach mane mondo ang'i kaka dwa konyi wuoyi matin. Konya konya mano ne kosa wuonwa to an an ka dakonyi gadiera moko an dachung' kodi diere ma idwaro e mtieni. Eh, eh, eh, ni chichung' koda. Nyicha neni, ang'eyi sura ni. Gi wich mong'inore ni. Wich ni nyicha neno kinde mag siasa. Ah, Kinde cha nyicha dendi ber, to sani neno kibero malich. Manyisore ni kech kayi adier gi jogi. kech ka gi joga jatelo. wuonu ema ochwanyi Yeah. kendo wuonu ema okethoni ber mane dhi wuok kuoma koro gime tim Eh, antiere gi puodho moro kisika eh, puodhono nyicha pidhe nyiri ok Eh. ine ka nyicha pok abedo mca mm, to nyicha tiyo gi joka ministry mag pur gi eh, koro puodho nyicha apidhe apidhe nyiri ah, mano ogona simu ka nyoro ni nyimba nosechiek molokore rabuor kendo winy ketho koro nyima no Eh. adwa ni mondo mi adhi amany kaka kaye nikech nyima oselokore rabuor Eh. kendo winy kethona nyim koro adwa ni mondo mi adhi amany kaka kaa nyim Eh. mondo akel nyim pacho akia ni nyalo telona e wach ni mondo idhi ing'ina kaka jogo tiyona e puodho kanyo nikech adwa ni mondo nyima okelna dala kama piyo kabisa To jatelo. yes Ma ma tima tim manade ni jatelo. Ma tich mimi ya to anda tiyo ni kato adwa manwa tiyo go ma ya tiyo. oh amiyi tich sinyalo na miyi tich matin ne wuoyi matin ami tich tineno na mi tich matin eh? ami tich tineno na mi tich matin ng'ane ne security yes biane ka piyo piyo yes sir to ma idhigo kanye gima iting'o ne idhigo kanye ating'o iting'o o itimo training eh. itimo maber to ne ok owinjo bed ni biro kode buta ka owinjo bed ni weye e training center iwinjo Yes. ineno nyathini Mm. ma wuod joka pius ma a bath aora kani ma bende kinde ma ok utiyogo ka dwaro piny ma nuritago ma en nyathi munuritago cha to kawuono ineno ka dende okethore dong kata in ok inyal ng'e ni en kawuono Yes, sir. koro gimitim adwa ni nyathini iseneno kaka polis mako nungo ng'ato Yes. kaso chalo gima oting'i gi malo matin ma tiende ok nyon lo adwa ni ikaw nyathini mondo mi idwok dalagi ka tiende ok nyon lo kimako nungone kaka security mana nikech nyathina dwaro dhi miyo tich e puotho man Kisii mana nyisi wachne cha to neno ni mano tich matin adwa ni igol nyathini ka ng'wech iwinja Yes, sir. idwa ni igol nyathini ka ng'wech wuoyi matin Eh, wuoyi matin ah, achaya moro odonjoni to en achaya ma ok bi konyi gi nyithindi gi min odi gi anyuolani bed ng'ama nigi luor kendo ka jatelo wuoyo kodi ipano miye luor maromo nade kata mana oko ka omi luor to nyathi man lich machalo kama mane kaka ti tar chon mane rite dong neno kaka niler naler ikawo chaya ma wuonu chaya godo ok akawo jatelo idwa ni mondo mi ichaya ok akawo security yes sir adwa ni mondo mi iti tich momi rita mane momiyo iluonge ni security Shh, shh, shh. To gwen ka daku ne jatich mina gwen go chonga kanyo gwen go chanda malich gisi gifware mana buta ka mina gwen go chonga mondo mo- gwen go many gima nyalo chamo koro security kawo nyathini ter kuma itere Yar jatelo, jatelo konya. Ji- ok adwa tugo security Jatelo, jatelo. Jatelo konya. Jatelo. Jatelo konya.